Кешеләргә бәхет өчен бик күп кирәк. Бөтен дөнья, җирләр, сулар һәм күк кирәк. Ә кемгәдер бәхет бит ул телем икмәк. Кайвакытта бәхет өчен бик аз кирәк. Бар да бар күк. Тик нигәдер ярсу йөрәк. Бу йөрәккә бәхет өчен бер син кирәк. Сөям диеп, йөрәгемә кердең. Ничек таптың шуның ачкычын? Тын күл иде бит ул. Тик күрәсең, һәрбер күлнең була аккышы. Син дә аккош кебек язда килдең, Күңелемнең эретеп бозларын. Ярсып, ярларымнан чыкты йөрәк, Тик оныткан алда көз барын. Инде китә аккош. Сагышлардан тын күлемне Бозлар каплады. Минем күңел дөньяларны айкап, Эзләп, эзләп, сине тапмады. Ә шулай да сине көтә әле. Ул бит белә сине табасын, күл дә белә, язлар белән бергә Аккошының кире кайтасын. Хәерле кич, кадерле шигъри җанлы тамашачыларыбыз! Кайнар алкышлар белән каршы алыгыз бүгенге көннең сәбәпчесе, язучы, фән докторы, профессор, шагыйрь, юбиляр Рифат Җамалтдин улы Корбанов! Зурламагыз, мин батыр түгел. Хурламагыз, мин бахыр түгел. Көнләшмәгез, мин бөркет түгел. Өркетмәгез, мин көртлек түгел. Юатмагыз, мин юаш түгел. Елатмагыз, күңел таш түгел. Сөйләнмәгез, ул кеше түгел. Яратсагыз, мин кеше түгел. Мине яратып, хөрмәт итеп, минем бәйрәмемә килгән өчен бәхетле булыгыз. Ни өчен соң бу шушы кыен вакытларда зурдан кубып юбилей үткәрәләр? Күрәсең, адәм баласына бу тормышны куганда бер тукталып, борылып карыйсы киләдер. Бу шуның өчен бер сәбәп кенә. Нәрсә эшләнгән, нәрсә эшләнмәгән, якыннар, дуслар исәнме, юкмы? Инде монда да тавыкып тормыйм. Сез шигырь бәйрәменә, шагыйрь бәйрәменә килгәнсез. Шул тормыш турында бер шигырь. Малай чакта бик үсәсе килә. Көннәр кыска, еллар озыннар. Миннән алда үсеп ат булдылар. Миннән соңрак туган колыннар. Ә мин хаман малай килеш әле. Вакыт шуша, гүя ташбака. Буй җиткәчме, әллә акыл кергәч, ул адымын кисәк ешайта. Тик мин хәзер ашыкмыймын инде, эзлимендер тормыш тоткасын. Хәзер инде вакыт әй ашыга, чабуымнан килә тотасым. Тотып булмый, ул йөгерә башлый.

Игелек, иң беренче котлау сүзен мин үземнең җитәкчемә, Язучылар берлеге рәисе, Татарстанның халык шагыйре, халык шагыйре, шагыйрь зуррак, шагыйре, Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдуллага бирәсем килә. Хөрмәтле кан кардәшләр, дуслар, каләмдәшләр, кунаклар! Илфат Җамал турында җәелеп сөйләргә булыр иде, андый мөмкинлек бар. Ләкин аның үзенең шигырьләре бик кыска, бер еллыклар, ике еллыклар, өч еллыклар, дүрт еллыклар. Ул бу җәһәттән Дәрдмәнд һәм Равил Фәйзуллин мәктәбе кешесе. Шуңа күрә шундый кыска итеп, оста итеп әйткән шагыйрь алдында мин инде бик җәелеп китеп сөйләп тормыйм. Мин аның китабына кереш мәкаләсендә язган идем, шуңа күрә минем әлбәттә аның турында сөйләр сүзләрем күп, аның турында гына түгел, аның иҗаты турында бигрәк тә. Шагыйрьне белергә теләсәң, әйтәләр бит, аның туган авылына барып карарга ди. кирәк дип. Мин дә Мирҗәм авылында булдым, аның 60 яшь юбилее иде, 10 ел элек. Ул кечкенә генә авыл, алар менә Рифат Жамал белән аның авылы ничектер бер-берсенә тәңгәл килеп Ләкин шул кечкенә генә авылдан бер Советлар Союзы герое Ике социалистик хезмәт герое чыккан. Һәм иң мөһиме, минем өчен бик гыйбрәтле булды, Каллымада иң беренче алтын тапкан Шәфигуллин, Барый Шәфигуллин шушы авылдан икән. Ул ул кеше турында авантюра романы язып була. Ул ком бөртекләреннән алтын эзлим, ди шигырь язуы турында. Шуңа күрә сүземне төгәлләп, мин аңа медаль тапшырмакчы булам. Ул Бу безнең Габдулла Тукай медале, аны безнең Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллек чыгарган. Сез беләсез инде, олыгая-олыгая медальгә кеше битараф булмый башлый.

Хәзер инде тагын да югарырак, югары, югарырак бүләкне игълан итү өчен мин Татарстан мәдәният министрының урынбасары Дамир Нутуллинны сәхнәгә чакырам. Хәерле кич. Мөхтәрәм җәмәгать. Хәерле кич, хөрмәтле юбилярыбыз Рифат Җамалетдин улы. Мин сезне Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, мәдәният министры Аюпова Ирада Хафизҗан кызы һәм шәхсән үземнең исеменнән олуг бәйрәмегез белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Рифат абый, сез әдәбияткә урау юллар үтеп, Тормыш тәҗрибәсен туплап, фәндә зур уңышларга ирешкән шагыйрь булып килдегез. Тормыш тәҗрибәсе, дөньяга үзенчәлекле фәлсәфи карашыгыз шигъриятегездә дә ачык күренә. Сез әдәбияткә чагыштырмача соң килгән

Булганнарның эше өлешу, өләшү, булмаганнарның хисе керләшү. Чын күңелдән сезгә алга таба да бөтен ниятләгән эшләрегезне тормышка ашырырга язсын. Сезгә яшәү дәрте, иҗат дәрте, гомер, бәхетле гомер телим. Рәхмәт. Бу юбилейларның икенче факторы, дуслар барлыгы. Безнең яшьләр еш кына без инде менә мин язучылар берлегендә үлү күмү өчен дә җавап бирәм. Шул чиракларда чырашабыз. Ләкин исән чакта чырашасы килә. Шуңа күрә менә монда иң якыннар, мине хөрмә иткәннәр утыра. Ә кайберәүләр чынлап та озын, озак вакытлар дус булып йөрсәләр дә кайвакыт. Бүген инде каядыр укырга, эшләргә, концертка барасың килмәсә, бер сәбәп ковид. Ул сәбәпләрне мин кайран ишеттем. Ә сез бер нәрсәдән курыкмыйча монда утырасыз. Шуңа күрә минем э, бу дөнья кызык икән. Син дус диеп йөргән кеше сине дус дия микән? дигән юлларым да бар. Кайвакыт ялгышасың да. Ә сез рәхмәт. Зурладыгыз киле башка. Килмәгәннәр үлчи ташка. Шуңа күрә монда мин иң беренче сүзне Артистлар арасыннан минем якын, сыналган дустым Мирсәет Сәнгатуллинга бирәсем килә. Мин аңа багышланган шигырем бар. Коры кеше диләр мине, бәлки кемгәдер сәер, сәер. Шатлыкта да, сагышта да тыңлыйм сине, Мирсәет. Синең белән чыгып китәм Әлкиләргә, Балтачка, Синең җырлар минем җанда, Кичен өйгә кайткач та, Сине яратып тыңлаучы Мин генә түгелмен лә. Синең моңнар һәрвакытта Халкыбыз күңелендә. Сине белә барчасы да, Казанда, Акбүредә. Гомерең буе синең урның Булсын сәхнә түрендә.

Милләт турында уйламаган шагыйрь, язучы була алмый. Чөнки милләт булмаса, язучы үзе дә булмый. Шуңа күрә бу турыда язмаган, милләт турында язмаган шагыйрь юк. Мин дә үзем бер 25 еллап элек милли күтәрелеш вакытында Тукай бәйрәмендә Бар милләт турында гына шигырьләр сөйләгәннән башка бер нәрсә. Әни турында да, мәхәббәт турында да, бар милләт турында шуннан кайтып язган шигырем. Язгы җилләр җанны тибрәтәләр, мәйданнарда ярсый шагыйрьләр, бар да өзгәләнә милләт диеп. Тик нигәдер дәшми шагыйрьләр. Нигә дәшми, әйтер сүзе юкмы? Күзләрдә күпме сагыш бар. Буразналы куллар, бу куллардан үткән икән күпме арышлар. Нигә дәшми, чөнки җырлаучылар сулга каердылар кичәсен. Бүген кайралар уңга, шуңа, ышаналмый инде нишләсен. Мин дә дәшмим әле, Кыруй борчый. Сөйләүчеләр бүген җитәрлек. Көзге җилләр иссә, булыр микән? Көрәшчеләр, себер, китәрлек. Җавабын беләсез, ләкин бүгенге көндә дә әле безнең милләтебез өчен Телебез өчен көрәшә торган оешмалар бар. Шуларның иң алдынгысы, ул безнең Бөтендөнья татар конгрессы. Бүгенге гаять авыр шартларда алар безнең милләтебез, телебез өчен зур көрәш алып баралар. Шуңа монда сәхнәгә мин безнең кунагыбыз, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары, минем дустым Илгиз Халиковны чакырды. Хөрмәтле килүче, хөрмәтле юбиляр, Рифат абый. Әлбәттә, Рифат абый, бүген сезнең бәйрәм бик матур һәм бик дөрес сүзләр сезнең турыда яңгырады. Һәм мин үзем сезне шәхсән белмәсәм, мин шикләнәм. Әмма бу сүзләр хаклы һәм урынлы. Беренчедән, минем әйтәсе килә сезгә кайнар сәлам сүзләре Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакир Талис Фәнис улыннан. Шәхсән үз үземнен һәм әлбәттә барлык татар дөньясыннан сезгә кайнар сәлам. Мин бер мәсьәлә өчен генә үкенәм. Ни өчен мин Рифат абый белән бик соң таныштым икән? Без аның белән Татар шигърияте көннәре дигән искиткеч чара вакытында таныштык һәм шуннан безнең дуслыгыбыз бик ныгаеп китте. Һәм инде менә 70 яшьлек юбилей дип әйтәбез. Мин күпкә кечерәк, әмма мин ул яшь аермасын сизмим. Һәм аның берничә ачык дәлиле бар, чөнки аның берсе, ул Илфат абыйның замана белән бергә атлавы. Ул аның беренче чиратта, әйтәсе килә, ул социаль челтәр дөньясында шундый көчле иттереп адым ясаулары белән. Менә иманым камил, иртәнем минем башланып китә иртәнге чәй каһвәдә. Һәм инде Рифат абыйның төнне пост итеп куелган, шигырьләреннән һәм үзенең бакчасындагы чәчәкләреннән. Мин һәрвакыт кызганмыйча гына лайк куям, әгәр дә мөмкин булса, мин ул лайкны икеләтә күпләп, күпләп куяр идем. Һәм инде филолог буларак аерым әйтәсе килә, Рифат абыйның поэзиясе бик үтемле. Менә Ркаил абый әйтеп китте, бер юлдан торган, ике юлдан, өч, дүрт юлдан торган шигырьләре һәм анда нинди тирән мәгънә. Мин аның Җыентыгын кулга алу белән, аны бер сәгатьтә укып чыгып, шундук шалтыраттым Рифат абыйга. Рифат абый, мин укып чыктым һәм искиткеч поэзиягез белән сокланам, минем өчен бу зур ачыш, дидем. Һәм әйтәсе килә, бүгенге көндә. Шигърият мәйданында Рифат абыйның кабатланмас үзенең стиле бар. Һәм ул стиленең аның үзенең доминанталары бар. Бүгенге көндә, миңа калса, бу өлкәдә әле бик кызыклы фәнни тикшеренүләр булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм, бәлки, мин дә моңа ниндидер бер өлеш керттермы дип уйлыйм. Һәм инде, әлбәттә, юбилей булгач, бүләкләр булырга тиеш. Һәм инде менә тагын бер тәңгәлабыйны искәртеп китерәм, ул медальгә мохтаҗ булу турында әйтте. Һәм инде, әлбәттә, татар дөньясының иң зур бүләге, аның Бөтендөнья татар конгрессының медале белән сезне бүләклисем килә. Сезнең алкышлар. Һәм истәлекле бүләк ул бөтендөнья татар конгрессының кул сәгате. Хәтер сезгә зур.

Бу дөньяда юктыр шагыйрь булмаганнар, күңелләре мөлдерәмә тулмаганнар. Бик күпләрнең җаны ташып түгелгәндер, ак кәгазьгә тамчы-тамчы сибелгәндер. Бик күпләргә илһам килә бер минутка. Бары шагыйрь җаны яна мәңге утта. Иң беренче, байракчылар ава. Исән кала, артта шуышкан. Шуышканнар белән күбрәк чыга һәрбер халык, һәрбер сугышта. Батырларның кайсын ядрә алган, кайсын алган кара хыянәт. Шуышканнар күп чак исән калган, алар өчен юктыр кыямәт. Яшьләй һәлак булган күпме батыр, калмый кайчак хәтта нәселе. Шуышканнан шуышучы туа, бу хаклыкта күптән билгеле. Маймыл кеше булган туры баскач. Бер уй борчый җанга ишелеп, Сөйләүчеләргә әверелеп, Калыр микән ни соң кешелек? Татарларның таркаулыгына борчылып язылган кыска шигырьләр. Берсе булган, берсе капчак, берсе алтын урдадан. Әллә инде татар дигән милләт иштә булмаган. Берсе мишә, берсе типтә, кайсылары керәшен. Әй, татарым, син кайдасың? Төшләремә керәсең. Төшләремә керәсең. Туган якка Сабантуйга сагынып кайта татарлар. Туган җирләр һәркемне дә үзенә бит тарталар. Алар белән балалары, оныклары да кайта. Тик аларның туган җире бөтенләй башка якта. Җитте заман, кайберәүләр күкрәк суга, я татарин! Кайчан өйрәнер әйтергә, татар мин дип, татар мин! Ник галәмдә татар юк дип угаланма син, дустым. Чөнки татар җитәкләгән шул галәм институтын.

Әй татарым, күпме яшәп була бер-береңне хурлап? Кайчан татар яши башлар берсен-берсе зурлап? Туган ягым, Яратмаган, аның турында җырламаган шагыйрь юктыр. Мин үзем дә, чөнки безне туган як шагыйрь иткән. Менә кайсы шагыйрьдән сорама, мин шунда туганга, шунда үскәнгә шагыйрь булдым мин. Инде Арча районында туып үсеп, Шагыйрь булмау бөтенләй мөмкин түгел. Әйтергә кирәк, минем әнием яңа йә башында. Сез кырлайга төшкәндә, сулга борылабыз, уңга борылсаң, анда терәлеп тора яңа йә баш. Мин ел саен анда кунакка бара торыйм. Һәм шул Тукай, Апуш уйнап үскән болыннарда мин дә уйнап үстем. Шуннандыр, күрәсең, минем шагыйрьлек тә Шул вакытта Сания Ахмеджанова безнең якташыбыз бик дөрес әйтте. Арчада шагыйрь булу кыен. Чөнки анда шагыйрьләр күп, Тукай, башкалар. Һәм бу фонда шагыйрь булу бик кыен. Мин үзем Мари иле кырыенда ук урнашкан бер кечкенә генә татар авылында туып үстем. Безнең авыл әллә ни зур түгел. Урамы да аның өч кенә. Әмма халкы да аз, әмма Шгируйны биргән авыл булмый кечкенә, булса була бары төш кенә. Янында елганың урманы да, күлләре юк, акмый зур елга. Ник сагынам икән шул авылны? Өйдә чакта, эштә һәм юлда. Авылымның тузанына хәтле, якын миңа элек-электән. Сагыну хисе олыгайган саен арта гына бара. Нилектән? Бу сорауга җавап бирә алмас, хәтта 90 яшьлек бабай да. Авылыма кайтсам, әйләнәм мин, Ялан да биле бер малайга. Кырларыннан үтәм сөенә-сөенә, Камылларын хәтта иркәли. Оныталмам, авылым, оныталмам, Сызылып аткан хәртам иртәңне, Оныталмам сихри кичләреңне, Сайрар кошларыңның моңнарын. Кайда гына булсам да мин, авылым, Сине уйлап, сагынып, җырлармын. Таба алмадым синнән матурын, Күп эзләсәм дә, Мирҗаным, Көчтәр бирәсең син хәр болынга, И Мирҗаным минем, Җирҗаным. Инде монда Кытай әйтеп китте, шушы кечкенә генә авылдан өч герой, Алаңада алтын тапкан Барый Шәфигуллин чыкканнар. Әле аны дәвам да итеп булыр иде. Мин бер хаман вакыт таба алмыйм. Хәтта Советлар Союзында да халык санына иң күп герой чыккан авыл безнекедер. Анда 500 ләп кеше булган, шуннан өч герой чыккан. Минем Балачакны исәпләмәгәндә беркайчан да кулыма кәгазь, каләм алып шигырь язырга утырганым булмады. Күңелемә килгәнне теркәп кенә куеп бардым. Шулай инде, менә бөтен гомер хобби булды. Яшәдем уйнап кына, хәзер күрәм хәммәше эшләнгән, уйлап кына. Инде авылдашлар, менә күрше авылларның бөтенесенең дә җыры бар, безнең авылның гына җыры бар, юк. Бу инде мин аңлавымча, син дә шагыйрь булып йөрисең инде дип әйтүләре булгандыр инде. Шуннан шигырь язарга туры килде, авыл турында җыр язарга туры килде. Аңа Рәсимә Яматуллина көй язды һәм аны үзе башкарады артистына алды. Рәхим ит, Рәсим.

Шагыйрь буларак зурлыйлар. Ләкин мин бөтен аңлы гомеремне авыл хуҗалыгына бирдем. Авыл хуҗалыгы өчен белгечләр әзерләүгә бирдем. Һәм моны онытмыйлар икән, мин инде бүген язучылар берлегендә эшләсәм дә, шагыйрь булсам да, шуңа күрә монда мин авыл хуҗалыгы министрының урынбасары Ленар Наилевич Клипыгызны күреп бик мәмнүн булдым. Сезгә сүз. Хәерле кичләр. Килгән кунаклар, хәерле кич. Рифат абый, мин шулай дип әйтим инде, потому что мин Үзем алай дип әйтәләр дә алмаска могу, но шулай дип әйтәбез, якын итеп әйтәмен, потому что мин аның укучысы, шуңа күрә бик горурланам бүгенгесе көндә Рифат абый менә сезнең шушындый дәрәҗәгә ирешкәнгә, шундый зал матур белән күпме кеше җыелган, сезнең барлык булган эшләгән эшләрегезнең нәтиҗәсе шушы залда итеп узалар. Шушы залда утырып сезгә карап, на самом деле, горурланып утырам. Инде ингесе көндә энем белән шушы Казанский государственный ветеринарный академияне бетереп чыккан егетләр инде без. Үзебез дә шунда утырдык. Менә монда да залда егетләр утыра. Барысы да кунак булып килделәр бүгенге көндә хөрмәт итеп. Илфат Рамазанович, сезне чын күңелдән на самом деле эшләгән эшләрегез дә бүгенге көндә, язган шигырьләрегез дә, укыткан укучыларыгыз да бүгенге көндә, Бик, бик күп дип әйтәсе килә. Менә монда залда әйтеп кенә, әйтеп бетерергә урын да юк. Бәйге көндә сөйләп бетерсәң, бик зур вакытны алачак. На самом деле, ни лаборанттан алып, бәйгесе көндә нинди зур дәрәҗәле зур академиянең җитәкчесе булып, ректоры булып эшләгән кешеләр сез. Сезнең кулдан, на самом деле, сезнең белемнәр белән бәйге көндә нинди генә укучылар чыкмаган.

Короче, теге Казан күлендә на самом деле егетләрчә, теге олы абзыйларча бәетүдә воспринимать итеп ала идек бөтен биргән фәннәребездә. Чын күңелдән исәнлек саулык, сәламәтлек әйтәсем килә. Безнең үзебезнең министр бу сиземнән Марат Азат Җәббаров исеменнән чын күңелдән сезне шушындый матур кичәгез белән тәбрик итәсем килә, юбилеегыз белән. Киләчәктә сезгә исәнлек саулык, сәламәтлек.